हमरा कहियो फोनो नहि करै छै लगैए हमरासँ प्यार नहि करै छै जहिया फोन करै छै तहिया कहैया जे कोनो ने कोनो काममे बिजिए छी लगैए ई हमरासँ प्यार त्यार नहि करै हमही फोन कऽ कऽ देखै छियै कतऽ छै

ओ कोइ मरि तरि गेलै की नहि यौ तऽ बियाह छै ताहि दुआरे ओ तऽ अहाँ नहि गेलियै आ फेर घर पर काम आर छै तऽ हम चलि जेबै तऽ फेर घर पर की रहतै अहाँ जारा अकेले सिकरे छियै छियै हँ कनि आओर आउ कोइ ने आओर कोइ नहि यऽ नहि कोइ नहि छै ओ भाइयो सब चलि गेल सब चलि गेल छै हम असगरे छी तऽ डर नहि होइया अकेले डर जेतै ने अहाँके फोन केलहुँ आउ ने अच्छा ठीक छै हम अबै छी एनेसँ फ्री भऽ कऽ हम अहाँके पाँच दस मिनटमे पहुँचै छी अहाँ लगमे अच्छा जल्दी आयब लेट नहि करबै अगल बगलके कोइ नहि ने यऽ नहि कोइ नहि छै अहाँ कहलहुँ ने कोइ नहि छै ठीक छै अबै छी राखू अच्छा ठीक छै कहलकै पंद्रह बीस मिनट का नाम जे पंद्रह बीस मिनट में हम आयब ताबे हम आराम कऽ लै छी कनि

की करब अकेला छै तऽ डर नहि हेतै अहाँके मम्मी पापा कथी लए चलि गेल कहलहुँ हेँ नौत पूरा से गेल छै कामसँ तऽ अहाँके नहि लऽ गेल आब सब चलि जेतै तऽ घर पर के तऽ फेर घरे तऽ देखभाल करबाक छै घर पर ते काम छै पापा चलि गेल आ अहाँके नहि लऽ गेल देखियौ तऽ कुमार बेटी छलै केना चलि गेल तोरे घर पर आब सब जेतै तऽ देखियौ घरो पर तऽ ककरो ने ककरो रहना जरूरी छै हँ से तऽ ठीके छै लेकिन अहाँके लऽ कऽ जबाक छलै अहाँ कुमार बेटी छियै आब हम जानि बुझि कऽ नहि गेलियै अगर जे हम चलि जैतियै तऽ अहाँसँ मिलतियै तऽ अपना सबके तऽ मिलो कात हेबो नहि करते है हँ से तऽ ठीके बात ताहि दुआरे हम नहि गेलियै एहि दुआरे हँ से ठीके बात छै एना घुसखू अहाँ भन्ने नहि गेलहुँ फेर बहाने तऽ अपना दुनूके मुलाकात भऽ गेल ने हँ हमही दुआरे नहि गेलहुँ हम कहलहुँ चलि जाउ तऽ फेर अपना दुनूके मुलाकात नहि हैत कतेक दिनसँ मुलाकात नहि भेल छै नहि तऽ अहाँ घर पर नहि तऽ अहाँ घर पर तऽ मम्मी पापा रहबे करते अहाँ अपना दुनू के मुलाकात नहि ने हेतै आइ एक जगह छै अपना दुनू इएह जानि कऽ तऽ हम नहि गेलहुँ हम बुझै छलियै जे अगर हम जेबै तऽ अहाँसँ मुलाकात नहि हैत ताहि दुआरे माँ बाबू गेलै आ तुरन्त हम अहाँके फोन केलहुँ से नीक केलहुँ फोन केलहुँ हमरा से अहाँ इएह बहाना हमर अहाँ सङ्गे मुलाकात भऽ गेल हमरा ने बहुत दिनसँ अहाँके कोरामे सुतैके मोन होइए तऽ सुतू ने तऽ तकिया देखबे करतै अपना दुनूके सिवा छै कोइ हँ आइ हमरा बड़ मोन खुश यए

अहाँ से हम प्यार करै छी अहाँ से हम झूठ बाजब हम छै तऽ हम देखते छी अहाँ कते प्यार करै छी झूठो फूसो से रोज के अहाँ बहाना बना लै छी आब काम करबै तब ने खाय लए मिलतै काम करै लए चलि जाइ छियै तऽ काम अकेला टा से नहि पेट भरि जाइ छै जा हम तऽ भूले गेल छलियै कथी भेल हर बाबू कौन छलै कि एक आदमी से पैसा आने ला नहीं अनबै तो हर बाबू मरे देते कहाँ जेबै आब हम आज जा पड़त आब अहाँ तऽ इएह यऽ रोज के कहै छियै जे मतलब जाइ छी जाइ छी कोनो ने कोनो बहाना नहीं बना ओतै जाइ छलियै